Soragda näme diýýär? Myrat top altmyş metr sekunt tizlik bilen depýär. Eger top kyrk bäş gradus burç bilen depilen bolsa, topuň ýerden galan maksimal beýikligini hasaplaň diýýär. Ilki şu soragy geçmezden ozal siziň bilmeli zatlaryňyz bar. Käbir vektor ululyk barada. Mysal üçin aýdaly bir şu ýap bar, içinden suw akýar diýeli. Şu suwuň tizligi nol, ýagny akmaýan suw bolanda aýdaly siz şu tarapa 3 metr sekunt tizlik bilen gidýäňiz diýeli. Şonda bolanda aýdal 10 sekuntda 30 metr geçersiňiz gönüşdaý. Eger suw akmasa. Şeýle ýüzersiňiz. Siziň tizligiňizde şeýdip görkezeýin. Suw hem akýan bolsa, ýagny şu tarapa 4 metr sekunt tizlik bilen akýan bolsa, Onda siz göni ýüzüp geçip bilmersiňiz ýagny aňry ýüzüne. Şeýleräk ýüzersiňiz, siziň özüňiz bildirmese hem siz şeýleräk ýüzersiňiz. Sebäbi diýende suwuň hem tizligi bar, akyş tizligi şu tarapa suw akýar. Siz şeýdip bararsyňyz ýagny suwuň akyş tizligi şeýle bolar. Ýagny bärde diýmek siziň ýüzýän tizligiňiz şu tarap, suwuň tizligi şu tarap bolsa, Ýa-da ikisini goşsaňyz şeýle bir tizlik emele gelýär. Ýa-da bolmasa ine şunda suwuň tizligini şeýdip görkezeýin şu tarapa goşsaňyz. Şu bilen şuny goşsaň şuň başda ýan nokadyndan iň soňky baran nokadymyza şeýdip birleşdirýär. Ýagny bu vek vektor ululyklary goşmak. Ýagny iki sany ululyk bar. Fizikada vektor we skalýar. Skalýar ululyk bolanda meselem kilogram. Diňe bir ölçeg birligi bolmaly tarap taraby ýok. A wektor ulylyk bolanda hem ölçeg birligi hem tarap bar. Ýagny şu taýda tizligiň hem metr sekunt ölçeg birligi bar, hem tarapy bar. Ýagny şu tarapa barýar. 3 metr sekunt ölçeg birlikde şu tarapa barýar. Bu da 4 metr sekunt metr sekunt ölçeg birligi sag tarapa barýar. Ýagny aýdaly A wektor Wektor bilen B wektoryň ullugyny goşsaňyz ýagny C bolýar. Şu taýda başgaça A goşmak B ýagny şeýle görkezeýin. Tarap aňlatýandygy üçin A goşmak B deňdir C bolýar. A munuň ölçeg birliklerini hasaplanymyzda nähili hasaplaýarys? Pifagoryň uçuşlygyndan şu taýsyny 90 gradus diýip pikir etsek, A-nyň kwadraty Ýagny ölçeg birliklerini hasaplanymyzda a-nyň kwadraty goşmak b-niň kwadraty deňdir s-niň kwadraty. Ýagny eger şu taýsa 5 bolsa, bärsi 10 iki bolsa, şu taýyň 5-iň kwadraty köpeltmek, e, goşmak 10 ikiň kwadraty deňdir şu taýyny tapmak üçin s-niň kwadraty mysal üçin. Şeýdip tapýaňyz. Indi şu taýlaryny bir bir zada belläp alyň. Men şu taýlaryny häzir aýraýyn. Indi e, şu şunu çekelik. Şu taýda men ýaňy görkezdim. Şuny häzir şu taýa kemterden belän A vektorymyz bolsa we bu tarapa-da B vektorymyz bolsa Ana şeýle edip berýin. Başgaça men şeýle şu tarapdan ýatamam bolýar, tapawudy ýok. Şul ikisini goşsak, Iň bir C wektorymyz bolýar ýagny. Şeýle C diýip bellesem men. Onda A vektor ulgamymyz bilen B vektor ulgamymyz goşsak deňdir C bolýar. Bularyň ölçeg birliklerini hasaplamak üçin hem Pifagordan hasaplaýardyk. Ýagny A-nyň kwadraty goşmak B-niň kwadraty deňdir s-niň kwadraty. Şulary belläp alyň. Indi şu taýda egriçyzykda hereketiňizi çyzalyň. Şu tarapa 60 metr sekunt tezlik bilen barýar. 60 metr sekunt tezlik bilen barýar. Ýagny şeýle bolar. Şeýdip şu ýere geler. Takmynan Bize şu taýyny soraýar, şu a beýikligi hasaplaň diýýär. Şuny haş diýip alsak, bize şu haşy soraýar. A soragymyzda. Indi şuňa s vektor diýsek, s vektor diýip alary, ýagny 60 metr sekunt s. S-niň ýerine biz näme diýip ýazyp bilýäris? A goşmak B diýip ýazyp bilýäris. Onda şu s-mizi aýyrýas. Däl şu indiki sorag, indiki şekilde. Şu slaýda S-niň ýerine A goşmak B ýazýas. Sebäbi S deňdir A goşmak B ýazyp bilýäs. Ýagny A şu bolsun, B-de şu bolsun. A-myza biz bärde tizlik Y koordinaty dakyp biläli. BMZ-de tizlik x koordinatadaky tizlik diýip belläli. Indi şeýle bolar. Bize has düşünikli bolar ýaly, ine şu vektor ullugyny ikä bölüp öwrenýäs, ikä bölüp hasaplamak isleýäs. Onda şu taýda şu tizligimiz biziň hiç wagt üýtgemeýär, ýagny vx. Formulamyz şeýle. vx deňdir a vx köpeltmek wagt deňdir x geçilen ýol. X-imiz ine şu aralyk diýip alsak, X-imiz şul aralyk. Ýagny şu pökgüden şu taýak gelen geçen x aralyk. Ine şu bolýar. Kaşymyzy bize kaş soraýar. Şeýle belläýin. Indi şu VX-miz biziň sürtünme täsir etmeýär, ýagny etmeýär diýip hasaba alynýar. Ýygyşyzykly hereket hasaplananda, ýagny şu taýda-da VX-imiz aýdaly otuz bolsa, şu taýda-da otuz VX-imiz, şu taýda-da otur, otuz VX-imiz we VX-imiziň bir tarapy bar. Şu taýda-da VX-imiz otuz. Mysal üçin-de, şu taýda-da şol bir ölçeg bolupdy. Şu taýda-da, ýagny VX-imiz şunymyz durnukly tizlik, konstant, üýtgemeýär. Ýöne we ýigrigimiz biziň üýtgeýär. Şu taýda we ýigrigimiz bolsa şu taýk gelende azalyp başlaýar, sebäbi ýeriň dartylma. Bu şeýdip zyňylyp şeýle aşak düşýän ýaly göz öňüňize getiriň. Şu taýk ýokary zyňylýar, şu taýk gelýär, şu taýda nol. Ýagny we ýigrigimiz şu taýda nol ýokarda. We ýigrik deňdir nol. Soň şeýle köpelip gidýär. Garaz, şeýle bir zat bar, şu aralygy aýdaly iki sekuntda barýan bolsa, şundan ýeri degýänçä-de iki sekuntda barýar. Ýagny şu tarap bilen şu tarap meňzeşdir. Ýagny şu taýda tizligimiz V, Y näçe bolsa, şu taýda aşaklygyna görkezýär. Ýöne V, Y-miz Şonça, bärde-de şonça. Ýagny aýdaly şu tarap we ýigrigi üçin hem tarap almaly. Şu tarap plýus diýip alsak, tapawudy ýok, minus plýus alyp bilersiňiz. Şu tarap plýus diýip alsaňyz we ýigrigi bu tarap minus diýip almaly bolýaňyz. Wektor ullugyň plýus minus tarapyny görkezmeli bolýar. Indi şu taýdan formulamyzy ýazalyň. Biziň formulamyz nämedi? Birinji formulamyz şeýledi, we soňky ýa-da velocity final diýeli, we soňky deňdir, we başdaky goşmak a t amyz tizlenme. Indi başdaky tizligimiz biz nähili hasaplaýarys, şu ýerde v y Indi şuny nähili hasaplamaly? Bärde burç belli. Ilki şony hasaplalyň. Şeýle çyzaýyn men. Ve y-imiz bolsun. Bu da ve x-imiz. Şu görýän nokat nokat çyzyp görkezenimiz şu 60 metr sekund diýildik. Yani şu 60 diýip ýazsam şuday. Şu nemigi V Y, şu taýsy V Y bolsa, şu taýsam V Y-dir. Uçuşlygy etmek isleýän has aňsat bolar ýaly. Bärsem V X. Ýagny şu taýsy 45 gradus bolan üçin sinus 45 V Y bölmek 60 bolar ýagny. Sinus kyrk bäş sinus kyrk bäş deňdir. Garşysyndaky näme sinus kyrk bäşiň şu taýda? Ýagny velocity y, ýagny tizlik y. Bölmegim togsan gradusyň garşysyndaky näçe? Altmyş. Ol üç taýda we y hasaplamak üçin altmyşy sinus kyrk bäşe köpeltmeli bolýaňyz. Indi edil şoň ýaly kosinus kyrk bäş hem

Indi şu taýda sinus kyrk bäşi kalkulýatordan görüp, sinus kyrk bäş köpeltmek altmyşa köpeltseňiz, jogap kyrk iki, kyrk iki bolýar. Şu taýyp men belläýin. Ve ýigimiz biziň. Ve ýigimiz kyrk putin ýüzden kyrk iki metr aýlanan sekund, metr sekund. we eýlimiz tapdyk. Indi nämäni tapmaly biz? Şu formulada we y bu başdaky, şu taýdaky tizligimiz, ýagny we y başdaky. Indi şu formulany ýerine goýmaly biz. Ýagny soňky tizlik başdaky tizlikdi. Soňky tizligimiz şu taýda we y 0, şu ýokary zamanda erkin gaçmadaky ýaly bolýar, şu taýda 0. Başdaky ne bolýada? Başdaky tizligimiz 40 42. Bizim gravitasiýa tizlenmämiz biz ine tarapymyza ýokary gidende plus diýdik, ýöne gravitasiýa tizlenmämiziň ölçeg birligini minus diýip alýarys. Näme üçin? Sebäbi ýokary gidende tizlenme däl-de haýallama. Deceleration bolýar aslynda neslinde. Bärde bolsa tizlenýär. Ýokary çykanda haýallaýar zeýrimiz. Şonuň üçin A-ny minus A-nyň ýerine grawitasiýa tizlenmesini alýarys, G köpeltmek T. Ýagny biz şu ýarym tarapdaky wagty tapjak bolýarys. Şu taýdaky T-miz biziň ýarym tarapdaky wagt bolýar. Deňdir e, minusy beýläk geçirsek GT deňdir 42 üçin 142 bolar. G-miz biziň 9 üçin 18, Size mälim, şu on dokuz bütin ondan sekiz, ýagny kyrk iki bütin ýüzden kyrk ikini dokuz bütin ondan sekize bölseňiz, wagt çykar. Kyrk iki bütin ýüzden kyrk iki bölmek dokuz bütin ondan sekiz. T deňdir dört bütin ýüzden otuz iki sekunt. Ýöne bir zady berk belläň. Şu şu taýdan şu taýa barýança dört bütin ýüzden otuz iki. we şu taýdan ýere gelýän çagda ine we, ýigrik, aslynda şeýdip, şeýdip gaçýar. Ýöne bu we, x-iň täsiri bilen şeýdip, şeýdip gidýän ýaly bolup görünýär. Ýagny şu şeýdip ýokary barýança dört otuz iki, aşak gaçýan çagda dört otuz iki. Garaz, şundan şuňa gelýänçä dört bütin ýüzden otuz ikini ikä köpeltmeli bolýarys. Indi häzirlikçe wagty tapdyk. Indi bize diýýär, topuň ýerden galan maksimal beýikligini hasaplaň diýýär. Ikinji formulamyz hem bardy biziň. Men häzir şu taýlaryny aýyraýyn. Sebä eýen biz şu taýsy bize gerek däl. Biz ikä bölüp öwrenip otyrys. Şu taýlar hem häzirlikçe bize gerek däl. Indi, ýagny şu formula bilen biz wagty tapdyk. Ikinji formulamyz bardy biziň, ýagny e, x deňdir başdaky tizlik köpeldilen wagt goşmagym 2-den 1 tizlenme we wagtyň kwadraty. Şu taýda x-imizi h diýip alýas. Kaş beýikligini alanymyz üçin tizligimiz şu şu tarapa gidýän tizlik we y şony alýas. Başdaky tizligimiz we y kyrk iki kyrk iki kyrk iki butyn ýüzden kyrk iki köpeltmek şu aralyk alýas. Ýarym aralygy ýagny wagt dört butyn ýüzden otuz iki wagtymyz. Indi goşmak etmeýäs, aýyrmak edýäs. Sebäbi indi ýokary gidende tizlenmämiz haýallaýar. Ýagny deceleration. Ikinden bir. Köpeltmek A-myz biziň G grawitasiýasy dokuz butyn ýüzden sekiz, ondan sekiz. Aşa köpeltmegem wagtyň kwadraty dört butyn ýüzden otuz ikiniň kwadratyny alýas. Indi şuny hasaplanymyzda biziň H beýikligimiz çykmaly. Ýagny

Köpeltip işläp görüp bilersiňiz. Ýagny takmynan 91 metr, 92 metr. Men 91 diýip alaýyn. Alaýyn. Ýagny takmynan beýikligimiz 91 metr. Heriňizde her hil çykmagy mümkin. Kalkulýatorda alşyňyza bagly. 91 metr. A jogabyny tapdyk. Topuň ýerden galan maksimal beýikligi. Berde top howada näçe sekund galýar? Bu diýdigi top şu taýdan şu taýa gelýänçä näçe sekuntda gelýär. Ýagny şu taýdan şu taýa gelýänçä biz hasapladyk ine dört otuz iki, bärden bärik gelýänçä-de ýene bir dört otuz ikini goşarys, ýagny şuny ikä köpelderis başgaça köpeltmek iki. Diýmek, umumy wagtymyz deňdir köpeltsek sekiz bütin ýüzden altmyş dört sekunt bolar takmynan. Şeýdip belläýin. Ýagny şundan şuňa gelýänçä sekiz bütin ýüzden altmyş dört sekuntda gelýän eken. Üçünji tapmaly zadymyz biziň topuň geçen gorizontal uzaklygy näçe? Indi bir zady berk bellemeli biz. Indi şu şu taýlary men aýyrýan. Belläp alan bolsaňyz.

Aralygymyz deňdir. Geçilen ýol deňdir. Tizlik köpeltmek wagt. Ýönekeýje forma, formula bardy. Tizligem durnukly bolany üçin göni tizlik köpeltmek wagt diýäýýäs. Ortaça tizlik bolmaly şol aslynda. Ýöne durnuk tizligimiz durnukly bolany üçin özüni alyp gidiberýäs. Constant velocity diýilýär. Eger şu konstant bolmasa average velocity alynýar, ýagny ortaça tizlik alynýar. Indi x-imizi hasaplamaly biz. V x-imiz şu taýdan çykarýas biz. Ine, kosinus x-i 60-a köpeltsek V x bolýar. Kalkulýatorda köpeltip göreliň. Sinus x bilen kosinus sinus 45 bilen kosinus 45 meňzeşdir ölçeg birligi.

Ýagny, otuz sekiz altmyş dört bolýar. Munam sekiz altmyş dörde köpeldeliň. Sekiz üçin ýüzden altmyş dört has dogrusy. Ýagny, kyrk iki üçin ýüzden kyrk iki. Köpeltmek sekiz üçin ýüzden altmyş dört. Takmynan üç ýüz altmyş alty metr bolýar. Ýagny, üç ýüz altmyş alty üçin elli bir zat çykdy mende. Takmynan aýdaly üç ýüz altmyş alty ýarym diýeli bolýar. Ýarymyna magaly üç ýüz altmyş alty ýarym metr ullukda bolýar. Bu sapamyzda ýagny egirçilik hereket şundan ibarat. Nämäni bilmeli siz? Trigonometriýany hökman bilmeli. Iň azyndan sinus, kosinus ýagny ýönekeý esasy zatlaryny bilmeli. Soňra-da ýagny e, vektor ulluklar goşanyňyzda näle şony bilmeli. Vektor ullugy ýagny hem ölçeg ulluk hem tarap bolan ulluklara diýilýär. Skalýar ulluk bolanda diňe e, ölçeg ulluk meselem kilogramyň diňe ölçeg birligi bar kilogram. Ýagny 5 kilogram diýsek diňe ölçeg birligi bar. Belli bir tarapa giden okşy. 5 kilogram çepe diýip bileňiz ok misal üçin. Indi bärde şon bilýäňiz Birem a kwadrat, b kwadrat, Pifagoryň formulasy boýunça şony tapmagy bilýäňiz. Bire, birem ine şu trigonometriýany ulanyp hem käbir zatlary hasaplap bilersiňiz. Indi, ýagny gaýtalap geçsem, başdaky iň esasy zat, ýagny bir tarapa gidýän ine şu s wektor ullugyny biz he a wektor ullugy we b wektor ullugyny ine şeýle bölüp işledik. Şonda bize hasaplamak aňsat düşdi. Haşy we x hasaplamak aňsat düşýär. Bu videomuz şundan ibarat. Kanalymyza agza bolmagy ýatdan çykarmaň. Sag boluň, saglykda görüşeliň.